Jiena f'ġurnata qabel u anke filgħodu bdejt inċemplilhom kollha il-Membri Parlamentari, jiġifieri kelli naqra feedback. U kien hemm min beda jgħidli għandek raġun, imma aħna nivvutaw bħala tim. Kien min kien jgħidli, min beda jgħidli sa naħsibha sa ma naraw, sa naraw speċi ta' aħna nivvotaw skont kif jgħidilna. Kien hemm kien qalli wkoll skont il-pariri tal-Prim Ministru wkoll jivvotaw. Però To be honest, qed xi ħadd ħa jkollu l-guts u jivvota iva. Speċi ta' kont qed naħseb li ħajkun hemm iva. Min ikollu kuraġġ. U kellek f'moħħok hekk minn taħseb mistaqsi. Stand what he believed in, speċi. Stand up. For what he believes in.
For what he believes in.
Mhux ħansemmi jismi. Le, le, mhux qed ngħidlek hekk, imma kien hemm f'moħħok li kellek fiduċja. Iva, iva, iva, ta.
F'ċertu persuni.
Iva, kelli fiduċja f'ċertu persuni, iva. Hmm.
Id-dizappuntaw.
Id-dizappuntawni bl-ikraħ. Eh, Umbat. U fil-fatt, Ġieli kkummentajtilha u speċjalment lil waħda minnhom, Ministru, li ddiżappuntatni. Għax pretendejt li ħa tqum għal dak li hu sewwa u ġust. Kif inhu l-proċess? Kif tista' tgħaddina naqra mela dħaltu l-Parlament? Sewa minn kontu numru ta' nies iva, intom. Ġew ħafna ħbieb u familjari ovvjament. L-impressjonani Li joqgħodu fuq il-mobile. Ġifieri. Waqt li dan għaddej. Min dieħel min ħireġ. Waqt li qed tisimgħu. Min dieħel min ħireġ ġifieri. Dik impressjonatni. In-nuqqas ta' serjetà.
Iva.
Umbagħad meta ġie biex jittieħed il-vot. Ġifieri ikun hemm xi ħadd li qed jaqra Għax mhux kulħadd familjari mal-proċess. Ġifieri.
Ġed niftakar eżatt, ġara. Eh, nemmaġna dak il-moment li eh, dara kaotiku f'moħħok. Eh, ġifieri, ikun hemm moment fej l-speaker jibda jgħid x'se jiġri, speċa fuq xiex se iva, jivvutaw. Iva, iva. Jittieħed il- Niftakar li tkellem il-kap tal-oppożizzjoni wkoll. Sewwa. Fuq il-biċċa tax-xogħol.
Niftakar punt minnhom għal semma il-petizzjoni. Sewwa. U qal kemm ġbart firem. Sewwa. U kien hemm membru tal- tal-partit tal-gvern u bdiet iċċapċap.
Sewwa. U mbagħad indunat li speċi mhux suppost fax f'ċaxb. U bdiet ta' parti tfarfar il-mejda. Imma aħna ndunajna ġifwednila tannila. Eħe, fil-fatt issa niftakru dak il-kumment Naf għax xed tajt. Il-mart minnhom il-gallerija bdejtu tajdu rajnik. Rajnik ta' tfarfar.
Tfarfar ta' parsi. Ta' parsi, l-ewwel ċabċab un ta' parsi tfarfar. Imma ġifieri laqqas ir-reaction tagħha kienet li tifraħ ġbar daqshekk petizzjonijiet. Imma mbagħad fl-istess ħin ridet ah. tobdi. Huwa inkredibbli, eh, dan il-fenomenu tal-bniedem li jkollu jobdi dak li qed jagħmel il-bqija tal-grupp għax inkella jiġi ostriċizzat, din il-biża' li inti jkollok sett ta' valuri, man. U istra. Ikollok tarbihom, hu.
Għalhekk ibeżżagħni l-partit. Tarbihom għas-siġġu. Mm-hmm. Tkollok il-prioritajiet imnejki. Iva, iva, iva. Ħafna, iva. ħafna mnejki. U tinduna eh, inti ġifiri anka kif dejjem ngħid il-body language tagħhom għal differenti mill-li votaw. Eh, x'tista' tajli fuq il-body language tagħhom? Kienu eh, jidru, ġifiri kollha rasom mhm. l-isfel. Taf mhm. kif?
Kienu jafu li qed jiżbaljaw. Taf kemm jesprimi affarijiet. Ma nafx. Emozzjonijiet ħafna iktar mill-kelma. Kienu jafu li qed. Ħafna iktar milli l-le li votaw.
Mela, qed tistennew illi jittieħed il-vot. X'qed tgħidu bejnietkom?
Naħseb m'għedna xejn.
M'għedtu xejn. No, no.
Ma bdejna ngħidu xejn naħseb dak il-ħin. Ikollok wisq affarijiet għaddejjin fuq moħħok biex titkellem. Mhm. U mbagħad talabhom għall-vot u rajt il-vot bdejt ngħid strina. Unbelievable, ma tindunajtu.
u rabja evidenti, specie mill-filmat huwa evidenti li ħakmetek rabja kbira.
Iva, kont naf li mhux suppost nitkellmu fil-Parlament, mhux suppost nikkummentaw. Hmm. U jiena ma kontx għan nikkummenta, kemm rrid nikkummenta ħafna, però mbagħad kien hemm xi ħadd missieru beda
Jesprimi ruħu.
Umbat basek. Umbat kullħat beda jesprimi ruħu. Mhm.
Kien hemm dak il-partner tiegħek li kien. Iva, kien vera rabjat. Rabjat. Ovvjament u ddiżappuntat.
U Mbagħad jiena għedtilhom għedtilhom di ma waqfitxaw għax jinsa nkompli għaddejja. Firri mhux mhux sa sa naqta' qalbi.
U Malta sematek.
Semat li li, mhux li li biss, semat anka l-missier u l-ġuħ tiegħu. Taf kif għall-ewwel darba fil-pubbliku wera l-ġuħ tiegħu. Lili kienu kienu ġa semgħuni u ġa rawni. Kont jien nitkellem fil-pubbliku. Imma kulħadd kien warajk ta'. Ġifieri kulħadd kien warajk u kulħadd kien ċert li jisma' da xi ħaġa ħajseħ, da ħajbidlu fehmthom. Iva, kemm bagħtuli dakinhar imma ngħidlek mijiet kbar kemm kienu diżappuntati bil-Gvern u bil-Membri Parlamentari li vvotaw le. tiska xejn qed ngħidlek, jiġifieri u qaluli li lanqas raqdu mal-lejl, jiġifieri bdew jibgħatu li lanqas setgħu jorqdu għax ix-xena baqgħu impressjonati biha.
Ma nafx min raqad dakinhar jien. Ma nafx min raqad. Ma jiġifieri
Unbelievable, bil-għemijiet kbar. Kont sorpriża bir-reazzjoni tan-nies? Ħafna.
Kont sorpriża?
Kont sorpriża x'ma stennejtx daqshekk rabja u daqshekk emozzjonijiet. Kienu kbar l-emozzjonijiet u intensi ġifieri. Mhm, immensament.
Għax inti tisma' n-nies jgħidulek kemm bkejt, you know, tibda tgħid. Hmm.
Kien lejli n-nies kbew Għal Jean Paul, kpew għalik u għal Miss, għall-Papa ta' Jean Paul u kpew, kpew għal Malta ta'. Għal pajjiżna.
Għal Malta kpejna.
Għal pajjiżna għax il-vot le kien le għal regoli li jissalvagwardjaw lil uliedna u.
U kif spiċċajna f'pajjiż li ma jridx iħares lil uliedu. Kif wasalna hemm, bħala pajjiż? Dik il-mistoqsija kienet vera kbira. Ħa ngħidlek għax mhux ulied xi membri parlamentari jew xi ħadd jew xi ministru. Imma kif aċċettajna li naslu hemm? Tifhimni? Dik hija l.
M'għandix risposta. L-imser ta' deċiżjoni ta' żiena. Mela, tlaqna?